makadii makadii mhuri yezimbabwe tikudai kusangana pano pastp tv munozviziyaka kuti pano ndo patinokupai nyaya dzinopisa eh, dzinenge dzichiitika kumativi mana enyika akasiyana siyana at the same time tinodiscussa nekupanana mazano kuburikidza nemaonero eh, atinenge eh, tichiita mukurama anyway today nhasi i have a very special and important eh, topic uh, i will be talking about uh, some of the things that i'm learning now zvandoshuira kudai ndakazvidzidza kudhara dhara zvinezvo ngadai ndatoo pane rimwe level ngadai ndaana pane rimwe stage of course eh, zvekutaurwa nasekuru gudo saka sometimes zvinogona kushanda or hazvishande or unoda zvinotaurwa nana nhingi ah, wakasununguka kuteerera vana nhingi but in the meantime if you wanna listen to sgp vachitaurawo from his life experience or if you have seen something or kana paine zvimwe zvawakaona zvandinoita or zvandakaita ah, zvaunofarira ndikabudirira unofanira kuteerera mashoko angu because this is what i use kuti ndisvike ipapo so anyway rega tipinde ah, munyaya yedu yanhasi Okay, tichienderera mberi nenyaya yedu uh, I just wanna uh, talk about some of the things that I found out late uh, but I think kana uri kuzviwana right now you can use those things kuti zvikubatsire uh, pakunge uchida kubudirira kuita some chinhu chiri kuitika mazuva ano chekuti kana uda kubudira kuita something unoda chinhu chinonzi support support inobva kuhama inobva kushamwari inobva kunhu kwakasiyana siyana now we have support inobva pasocial media inobva kuvanhu vatisingazive vanhu vasina kukura navo kana kuenda navo kuchikoro you need that supporting pachirungu vanoiteedza kuti afollowing yes so Following haina kutangira pafacebook, payoutube nemasocial media platforms only. Following inotangira mulife mako, yakatanga kudhara dhara pawakazvarwa. So eh, following iriko kumabasa, following iriko kwatinonwira hwahwa, following iriko kumabhawa, iriko kupi, iriko kupi. Nezhinji inonzi kusubscribe iri kwakasiyana siyana. We subscribe to different things in life. We subscribe kuchurch, we subscribe kubhora we subscribe kuchikoro we subscribe kumashops patinotenga we are subscribing in each and every day of our lives so here is the trick dambudziko rinouya paunosubscribe voregera kupiwa the service in return what do i mean zvakafanira kuti ukaenda muchitoro kana kubhadhara shuga woregera kupiwa shuga then you walk out of that shop usina kupiwa shuga it means waita loss mari yako yasara imomo hauna chawaita sei hauna chawawana so tinenge tiine chinangwa kana kuti unenge uine chinangwa chekunobika tea so what is going to happen is pauchasvika uchiboilisa mvura yako nemasamba ako uchisanganisa pachange paakudiwa chishuga iwo shuga yayo unenge usina asi wasiya mari somewhere hauna kupiwa shuga iwe which means waita loss so in life eh, pane kunhu kwatinosubscribe or pane zvinhu zvatinosubscribe kunyanyanyanya kuvanhu pane vanhu vatinosubscribe kwavari angave mafriends ingave hama vatinopa something then we expect kuti patime dzanei taakudawo kutsigirwa in something they are going to be there unfortunately those people havawani asi iwo unenge wakatobatsira munhu ye tarisirwa kuzobatsirwawo pane zvaunoita nekuti zvinhu zvamunenge muchibatsirani zvakasiyana saka ukamubatsira kune mabambaira maybe woda kubatsirwa kulodawo zvinhu muguru

you will never go wrong what am i saying i'm trying to say if you have mafavors aunoda kuita zvinhu zvaunoda kupa don't give kuvanhu vasingazokupe something in return zvakafanana nekupfuya nyoka

Patime yandakazenge ndakudawo help from vanhu, I searched around to look for vanhu vandakapa help vanhu vandakaitira mafavors i did not see them actually vanhu vakatozondibatsira vanhu vanga vasitomboripo mulife mangu vandisina kumboitira favor vandisina kumbodi so i discovered with there are other people out there who can help you asi usina zvavakambovaitira so how do you know zvinoitika panguva idzo dzekuti unenge wakuda help then vaunenge uchiti vako vacho hauvaone varipo people will sabotage your business they will not support, they will not support your business people will sabotage they will not support everything that you are trying to do but iwo you've been supporting in them in different ways people unotoona vanhu ivavo they can go somewhere kana ukavhura tuck shop you, you can meet those munhu wakweretisa mari yekutenga hope iwe uine shop unotodhumana naye kuseri uko achienda kunotenga kune imwe shop asi iwo achiziva kuti uri kutengesa chi uri kutengesa umfo so kune vanhu vakabudirira vakadiscover that problem earlier so what they did is they stop giving help or doing favors to the wrong cycle of people they started giving pachezvavo vanodzorerana mafavors so what happens is when you start kupanana nevanhu vanodzorera mafavors is paunenge uri down vanhu vaya vanokukikirawo bhora bheki wobanhawo paunenge uri apo unokwikira uyo bana saka iwewo manje ukadhila necycle risingakupe something in return ndiwo unenge uchingouya mwewa chete ndiwo unenge uchingosvetwa ndiwo unenge uchingoitira vanhu mapeva ndiwo unenge uchingopa this is why when you see some people vakasvika pacertain stage in life yekuti vabudirira they, they change my friends they change maplaces ekumwira wawa maplaces ekutambira they change everything because what is what will be happening is those mafriends avakakura nawo or shamwari dzavo hadzina chimwe chinhu chadzishaisa mulife make zvinoita kuti aende pamusoro but actually dzichatotanga kutomuyamwa kana kutomukama kana kutomusveta so munhu yachatanga kutsvaka munhu ari pamberi pake kuti akwanise kudana ladha akwire chii padenga haungati iwe uda kuramba uchikwira kudenga but iwo hauna samoya uri kuwirirana naye kudenga vanhu vese vari kuwirirana navo vari pasi it means the moment yaunitarisa pasi waakutodzoserwa chi mashure so it is important the lesson you must not forget our lesson for today it is sapotana nevanokusapotawo if you have favors give to those who are going to give you back in time of need if you have money borrow it to those who are going to borrow you in times of need uona kuti uno une mbiri yekubatsira vanhu like inini i have that weakness yekuti ndobatsira vanhu vakawanda uyo anongouya uyo anongouya vamwe vasingatomboziva kuti vakawana mari dzavanospendera kupi vanoita sei people come in times of problems i help them but kana zvavo zvikabhadhara zvavo pazvinenge zvichipenya you don't see them they actually invite other friends somewhere vanotsvaga hangu mafriends vakarova jackpoti they go and drink with other friends vakarova jackpoti they go kumarestaurants and other friends vakarova jackpoti birthday ravo rikasvika you are not invited they invite wavanonyatsofungidzira ndiwo chaivo chaivo so ukakurumidza kunge wanzwa information iyoyo wawana this information yandi kutaura uchakurumidza kutora action inokuseva in the future so don't forget give to those who have the capacity or the ability to give you something when you're in times of need don't just go around feeding snakes nyama yenyoka haidyiwe nyoka haidyiwe fidhawo mbudzi yekuti kana ungowana nzara uno fidhawo huku get the idea fidhawo mombe yekuti kana wana nzara unokana what do you do nekufidha mosquito what are you going to benefit mosquito dzinotouya futi dzichikuruma so

ndononwanana zefania who don't even know kuti mari iyo ndakaiwana ipi how much did i struggle kuti ndiwane vasubscribers kuti vanhu vavuye with this video saka it is wise kuti when i generate something here at least i must give it back to you guys maybe i can do macompetitions where people can win something at least ndiri kudiridza gadhi rangu randotema chi randotema muriwo aikona unodiridza gadhi rekuchikoro uko rako rakaoma kuti gwa nguva dzekuda kubika manhere dzasvika wakutsvaga muriwo mako mugadhi hamuna muriwo asi waswera uchidikitira uchidiridza gadhi rekuchikoro so a lot of people have, the, have that problem and that weakness stop right now stop kudiridza gadhi rekumaraini rausingateme muriwo diridza gadheni rako riri padhuze riri muyadi mako rekuti ukamuka na 12 dzeusiku unotema muriwo tamba associate batsirana nevanhu vari padhuze newe ende netype yevanhu vacho yekutoti ukamubatsirawo nhasi chero ukamuka pakati peusiku ukamunokera ukamuti ndaita dambudziko munhu yaanomuka yakona kuti unopera kubatsira vanhu kugovera zvinhu kuvanhu nekuti uchitovapa zvinhu hansana unosvika kukona ukaitokuseka kuti rema iri vamwe vanotokuseka kuti wavapirei rinofunga kuti ndiri murombo sterek aiwa rega tingodya zvemariva so ihave been there i know the pain and i know the experience of just giving people vasina capacity yekuzokupawo iwe kana waapa mawani so life yatiri inoda vanhu vanokujegawo vanodii vanodii you don't need to have a thousand friends you just need to have one or two friends vekuti you can socialize with you can help each other with mamwe mafriends just know kuti ndevekungonwawo nawo wawa havasi vekuita zvimwe zvakakura nawo ndevekungoti mama sangana mongoti they are real friends they are close friends who help you vanokudiridza vanoda vanofarira kuti ukure vanokubatsira kuti ukure in life kozoita vamwe vanhu vekutoti ukangocheuka kusaidi vakutonoti mudzi wako ga usatomboexpande usaende anyway but those people vanenge vari padhuze dhuze newe and you never realize so we have a lot of these people vakatikomberedza vanonyepera kunge vari pedyo nesu asi vachingotikama maresources atinenge tinawo asi vasina chinhu chavanoisa mulife medu so try try try to get away and run away from those type of people zigoita kutamba wega